ragoolee isiitii jedhe. Innin kitaabni kun li'imaami da'wati asheekh Muhammad binu Abdul Wahaab binu Suleymaan agartee attamimi. Kanaa jechuudha namni kun garteedha waggaa kum tokkoo fi dhibba tokkoof hin dhalate waggaa kum tokkoo fi dhibba lamaa fi garteedha jahatti deemee jechuudha. Akirame jenne Namni kun garteedha nama ajaa'ibaati nama kitaaba hedduu kaawee jechuudha kitaaba hedduu kaawee jechuudha kitaaba hedduu nama kaawe sheekni keenya garteedha Muhammad bin Abdul Wahaab bin Suleymaan bin Aliyyi bin Muhammad bin Ahmad bin Raashid akkasitti garteedha inni kuni ummata garteedha banii tamiimii irraahi jechuudha banii tamiim garteedha banii ummata garteedha gama qurayshii deebi'an jedhan ergaa rabbiitti deebi'anii jedhan gartee garas deebi'an jedhan garteedha warra tokko jechuudha kanaafuu ummanni kun ummata gartee akkaan jajjabooti ergaa rabbiilee sallallahu alaihi wasallam hum ashaddu ummati ala dajjaali jechuullee ergaa rabbii dubbate jaan ummanni kun ummata akkaan jajjabooti jechu kanaafuu muhammad bin abdul wahaab illee banii tamiimiidha garteedha nama akkaan tawhida kana keessa yaaddawee tawhida kanaaf jecha yaaddawee tawhida kana shirkiin biyya guuttee jette dhabamsiisee tawhida ummata hedduu dhaalchisee jechuu kitaaba sanirraa kitaabota hedduu kan illee barachuu jirru

nama akkaan cimaatii jedhan ammallee garteedha namni kun waggaa kum tokkoo fi dhibbi tokkoo fi kudha shan dhalatee jennee hijiriyyaadha ammallee mana gartee caalimaati mana garteedhaa fi beeyti caalimin washarafin jedhan wadiini abbaan isaa caalima guddaa jedhan mana gartee caalima ulamaa'ii hedduu keessa dhalatee jedhan abbaan isaa caalima akaakoon isaa gartee Suleymaan aalima akkaan ajaa'ibaati jedhan zaman isaa san keessatti mana akkanaa keessa dhalatee inumaahu abbama isaa irrattuu qara'ee jedhanii namni kun garteedha hafida alqur'aana qabla buluugi ashara buluugi ashara sinina jedhan osoo waggaa kudhanuun gahin qur'aana kana soddomman qomatti haffadee jedhan gartee osoo waggaa kudhan hin gahinuu nama garteedha qomatti qur'aana garteedha soddomman haffadee jedhan duuba ammallee garteedhaa fiqii qara'ee jedhanii fiqiillee garteedhaa qooda guddoo tokko gahe jedhan umrii xiqqaa isaa kana keessatti akka ajaa'ibaatti garteedhaa nama qara'ee jedhan gartee duuba abbaan isaa kun akkaan isa dinqisiifata jedhan maaliif jennaanii liquwwati hifdhihi nama gartee akkaan waa haffadu, waa qoma qabatu, tahuu isaa kanaafi abbaan isaa kun akkaan isa dinqisiifata je'an umrii ijoollummaa isaa san keessattuuhu nama akkaan ajaa'ibaati ture je'an garteedha nama ammallee kitaabota hedduu irra deddeebi'eetiin garteedha ka akka tafsiira faa hadiisa faa irra deddeebi'ee muxaala'aa godhu irra deddeebi'ee laaluu je'an gartee duuba Ammallee ilmii bareedduu qaba halkanii guyyaa keessatti garteedhaa ilmii barbaadaa jedhan namni kun jechuudha. Ammallee mutuun adda addaadhaa garteedhaa akkaan gartee haffadaa jedhan umrii xiqqaa kana keessatti haffasaa gartee hifrii godha jedhan jechuudha. Qomatti qabata. Ammallee gasitti ilmii kanaa barbaaduudhaa fi namni kun garteedhaa bakka adda addaadhaa deemee ilmii hedduu barbaadachuu ture jedha. Makkallee deemee ulamaa'ii makka qabdu irratti illee gartee qara'ee madiinaa deemee Madiinatti illee ulamaa'ii isiin qabdu irratti illee qara'ee jahan san irraa garteedha Sheekh Abdullah bin Ibrahim Shamari gartee Shammari akkas jedhani isa irratti illee garteedha nama baratee jedhani hattaa ilma isaa Ibrahim Shammarii gartee isa irratti illee baratee jedhani san boodaan garteedha nama akkaan jabaati jechuu nama garteedha akkaan jabaati jechuu nama ilmi isaadha ilmi guddooti ammallee garteedhaa namni hedduun gurtoo kunoo wahaabii yookaan wahaabii nuun je'anii nu yaamanii jechuu wahaabii je'anii nu yaamanii jechuu duuba maaliif kunoo maqaan isaa muhammadii maa abbatti hirkisan duuba dubbiin jajjabdu kanaafuu wahaabii isin je'anii akkatti dubbiin isaa kun akkanaa je'anii gartee namaa akkaan jabaati jechuu isaan illee gartee kitaaba toorti keessatti illee barattanii jechuu rabbi fedhe Kanaafuu kitaaba kanallee kaa jechuudha. Kitaabni kun immoo ammaas kitaaba gartee bareedaa namni garteedhaa waa jalqabus ittiin jalqabee ittiin waa banatu ija banatu jechuu ija banaa namaa taha ammoo kitaaba bareedaadha ammallee hundee waa sadihii jedhe hundee gartee of keessaa qaba namni kun waan kana beekuudha qaba Wanni kun garteedhaa waan namni hundillee beekuu qabu jechu. Kitaaba xiqqaadhallee akka namaa galuttillee garteedhaa kaawame ragaa isii waliin kun waa jillatu haa jeennu gartee ragaa isii waliinii jechuu duuba. Hayyee. Kanaafuu al-usuulu thalathatu gartee hundee sadeenii fi waa jillatu haa ragoolee isiiti.

iqtidaa'an bikitaabillaahi jechuu azza wajal kitaaba rabbiitti hidhachuudhaaf jecha maaliif jennaani rabbiinuu garteedha bismillaahin eegalame qur'aanni kun garteedha bismillaahin kanaaf eegalame jedhan ammallee ergaa rabbiitti illee hidhachuudhaaf jecha ergaa rabbiillee sallallahu alaihi wasallam ergaa tokko gartee oguu barreessuu fi gartee bismillaahi jechuudhaan waan jalqabuuf jecha jechuu kanaaf garteedha eegalame jechuu

garteedha abda'u jechuu bismillaahidhaan eegala haala gartee qarqaarsiifataa tahe ammallee bismillaahin eegala tabarruka jechuudha barakaa haala barbaadaa taheeni maqaa allahaatiin eegalaa je arrahmaan jechuun rahmata godhaa ka tahe rahmanni kun garteedha rahmata gartee caammiidha gartee cufama uumaa isaatiif ka rahmata godhu jechuu addunyaa kanarratti Ar-Rahmaan jechuun. Ammallee gartee Ar-Rahiim jechuun immoo rahmatun khaassaadha lilmu'miniin gartee ummata mu'minaa qofaaf guyyaa qiyaamaa ka rahmata godhu maqaa isaatiin eegala jechuudhaani eegalee jedhe. Maqaa isaatiin eegalaa jechuu kanaafuu eegasanii bismillaahi jedhee i'lam jechuun eegale.

Wanni kana boodaan dhufu waan jabduu tahuutti si qajeelchaa jechu i'lam jechuun eegaluun kun. Maaliif jennaan wanni i'lam je'ameef beeki gaaf sin jen atillee maali wanni beekuu qabnu kun jechuutti jabaatta ni dammayta kanaafuu i'lam beeki rahimaka Allaahu booda sanillee du'aayi. Aboo obboleessa kiyya Rabbi rahmata sii haa godhu beeki.

Namni kun waa afur beekuu qaba. Waa afur beekuu qaba wanni afran kana beekii siin jedhe. Tokkoffaan afran nama beekuu qaba ilmi namaa kun cufti jenne kanarraa al-uulaa ka duraa al-ilmu beekkomsu. Wahuma beekuudhaa jedhe beekkumsa kanatu waa hundaahuu dursa. Namni kun waa beekuudha qaba jechu. Al-ilmu beekumsa. Beekumsu. Namni kun waamuma beekuu qaba. Wahuma beekii je. Wanti ati beektu sun hoo? Wahuwa wanni beeknu sun beekumsi sun maarifatullaahi Allahaa beekuudha. Allahaa beeku. Ammallee Allahaa kana beekuudha je duuba. Wa maarifatu nabiyyihi. Allahaa beeytee ammallee wa maarifatu beekuudha nabiyyihi. nabiyyii Allaahaadha ka Rabbiin erge beekuudha je. Ammallee wa ma'rifatu beeku ammaas diinil islaam diin islaam beekuudha bil adillati ragaa waliin. Akkana jechuun ragaa waliin beeku ka jennu kun Rabbillee ragaa waliin beeku diin Rabbi nabiyyii Rabbillee ragaa waliin beeku diin islaamillee ragaa waliin beekuudha qabdaa jechu. Kun hunduuhuu ragaa sirraa barbaaddi duuba ilmiis waa hundaahuu ragaa waliin beekuudha jedhe duuba. akka tokkoffaa irratti ati rabbuma kanaafu beeku rabbiin beeyte ilmiin tokkoffaadha akka sirraa barbaachisu allaha beekuudha jechu allaha beeku ilmi jechuun kun garteedha al ilmu huwa idraaku shay'in alaa maa huwa alayhi idraakan jaaziman jedha ilmi jechuun beekumsa wanni jedhamu kun waan wahittiin gahanii garteedhaa itti gahiinsa hongagawaa ta'e ka akkaa waan sanitti gahettu jechu idraaka garteedha waan tokkotti hin gahanii jechuu beekumsi kuni beekumsa sirriidha ka garteedha akkaan hongagawaa tahe itti geessuu jechuu duuba kanaafuu ilmiidha ilmiin sunuu maali duuba rabbi beeku ergaa rabbii beeku ammallee diin rabbii beeku ragaalee waliin beekta waan beektu kana hundaahuu ragaa sirraa barbaaddanii ragaa san waliin beekuudha je duuba rabbi beeyta rabbiin kan kee beekuu qabda eegasanii ergaa rabbii beekuu qabda nabiyyii muhammad sallallahu alaihi wasallam gartee nabi muhammadiin beekudha qabda jechu haya eega kani maal jee tokkoffaa kun tokkoffaan beekumsa beekumsi nu barbaannu sun kunoota rabbiitii fi ergaa rabbiitii fi diin rabbiitii jedhe athaaniyatu kun waa afur beekuu qaba jenne ilmi namaa lammaffaadha alcamalu bihi itti dalagu Eega Rabbi beeyte itti dalagi. Ergaa Rabbii beeytes itti dalagi. Akkami dalagaan? Rabbi beeynan Rabbi tokkochoomsitee isa qofa gabbaruudhaani. Rabbummaan kunuu ni jira. Maal jechuu gartee beekuu qabdaa jechu. Ammallee ka gabbaramu isa qofa tahuu beeytaa jechu. Gaaf kana itti dalayda. Waan inni irraa si dhorge irraa fagaattee waan isa ajaje dalaguudhaani Rabbii kan kee gabbartaa. Akkasitti Rabbii kan kee beeytaa jechuu duuba. Haya. Ammallee

obsuudhaa jedhu ka achi keessa jiru irratti obsuudha eega rabbi beeyte ammallee garteedha waan san itti dalayde eega itti yaamtees duuba waan san irratti obsu ilmii irratti obsuu qabda ilmii eega beeyte dalaguu irratti obsuu qabda itti yaamuu irratti illee obsuu qabda kuni obsa si feesisaa obsuudha qabdaa jechuu

kakadhe jechu ammoo rabbiin waan fedheen kakata nuti rabbal aalamiin qofaan kakachuu dandeenya waan rabbii malee jiruun kakachuu hin dandeenyu jechu wal asri asritti kakadha innal insaana cufti ilma namaatu cufti ilma namaatu lafii khusrin hongoo keessa jira Hoongawaadha, hoongoo keessa jira, maal malee? Illa ladiina aamanu, warra beekan malee. Dubbiin sii galtee. Tokko farsi maal jenne? Al-ilmu, beekumsa hin jenne. Illa ladiina aamanu, warra amanan malee. Jechuun warra beekan. Beekanii, Rabbii kana beekanii, beekumsaan wayitti amananii, itti amanan.

kunoo rabbiin beekan alcilmu jenne kunoo illa ladiina aamanu rabbitti amananii beekan ammallee alcamalu bihi jenne wacamilu saalihaati dalagaa gaggaarii dalagan male jechuun warra waan beekan sanitti dalagan male rabbitti amananii waan gartee amanan sanitti dalagan jechu watawaasaw warra waliif dhaaman malee bilhaqi kun haqa Warra haqa waliif dhaaman malee, ad-da'watu ilayhi. Duuba gartee haqa waliif dhaaman, haqa gartee dhaa, haqa irratti wal yaaman jechu, da'waa wali godhan, haqa yaaman. Haqa dalageeti, haqa dalagi namaan je'an jechu. Hayyee. Ammallee watawaasawu bis-sabri. Kuno, watawaasawu warra waliif dhaaman malee, as-sabri gartee obsa. maal jenne duuba as-sabru ala al-adaa fiihi hin jenne afraffaa duuba warra haqaa waliif dhaamanii ammallee obsa waliif dhaaman malee cufti ilma namaa hongoo keessa jira tanaafuu waan afra nama dubbanne kana dalaguu kanaatu hongoo jalaa si baasaa jechu tokkoffaa irratti ilmi rabbi beekuu ergaa rabbii beekuu ammallee diin rabbii beeku itti dalaguu jenne kun waamilu saalihaati gartee waan kanatti dalaguudha jedhu eegasini addacwatu ilayhi gartee haqa walii dhaamuu haqarratti wal yaamanii jechuu watawaasaw bisabrii booda sanii obsuudha ni obsanii jechuu duuba akkana jedhan kanaafuu haala kanaan garteedha beekuu qabnu wanni afran sunii kana ragaan kennallee suuraa wal asrii kana keessatti Waan ajaa'ibaa jalaal sheeyni kun garteedha akka hanga jiran laaluu dubbii jabee jabduu godhuu gartee suuraa kana keessa wanni amma dubbate kun hundi jiraa jechuu wanni amma dubbate afran kun suuraa kana keessa jiraa jechuu duuba akkan kanaafuu ammallee garteedha kana beekuudha jenne jechuu amma garteedha waan afran amma dubbanne irraa tokkoffaa irratti ilmiidha jenne ilmiin kun garteedha rabbi beeku ergaa rabbii beekuudha ammallee garteedha diin rabbii beekuudha jedhu tokkoffaa irratti ergaa rabbii beekuu jechuun maal jechuu ergaa rabbii beekuu jechuun garteedha qeebaluu barbaachisa qeebaluudhaan waliin beeku maal qeebalta jennaan waan inni ittiin dhufisan isa qeebaltaa jechuu min alhajii wadiin ilhaqi diin haqaa ka rabbi ergaan rabbii dhufeen qajeelloo ergaan rabbii dhufe kana itti amanteeti itti amanuu waliin garteedha ammallee isaa kana beeyta jechu beekumsi maqaa isaa qofa beekuu miti ammallee watasdiquhu fi maa akhbara hin jenne waan inni garteedhaa dubbate dhugaa baanta ergaa rabbiiti hin kijibu dhuga baana jechuudhaani ammallee waan kana ergaa rabbii beeytaa jechu ammallee ergaa rabbii beekuuni waan inni irraa si dhoorge irraa dhoorgamta waan inni si ajaje dalayda haala kanaan garteedhaa ergaa rabbii beeytaa jechu ammallee waan ergaan rabbii rabbiin gabbaraa je'een qofa rabbii kee gabbarta ergaa rabbii beekuun akkana malee maqaa isaa qofa beekuuni garteedha beekumsa hin taatu jechu rabbi beekuun haala kanaa jechu ammallee diin islaam beekuudha jennee diin islaam kana hoo maal beeyta diin islaam kana garteedhaa diin kun diin kun garteedhaa rabbi gabbaruudha karaa gartee rabbiin karaa godhe rabbi gabbaruudha sunuu ka ergaa rabbiin ergoolee adda addaadhaatiin diin kanaan erge diin kun garteedhaa ergoolee jalqabama ergaman irraa kaasee hanga yoomal qiyaamatti diin jiru diin kun diin haaraya dhufee miti diin rabbiiti waradiitu lakumul islaama diina rabbillee ja'a duuba diin kana beeytee diin kanaan buluudha qabdaa jechuu duuba Diin kanaani buluu qabda rabbiin diin kana nuu kenne nuun jaalate jettee kana beekuu qabda jechuu ammallee. Kanaafuu rabbillee beekuun akka jenne kana rabbiin karaan beektuun ergaa rabbii beektee achirraan rabbii kee beekta akka itti gartee rabbii kee gabbartullee beekta rabbiitu gartee nu uume jennee rabbii keenya garteedhaa isaatu ammallee gabbaramuu haqa godhata jennee isa qofa gabbaruudhaani rabbii keenna beekuu qabnaa jechuudha. eega sanii al'amalu bihi je'e itti dalaguu dhaqabna waan beeyne kana itti dalagnaa jechuudha barannee qofa lafa kaa'uun hin taatu itti dalaguu dhaqabna da'waa itti goon waan beeyne ammallee koottaa dalagaa jennee nama itti yaamnaa jechuudha eega sanii obsuu dhaqabna jennee obsii kuni garteedhaa dirqama waa hedduu nama muudata waan ta'eef jecha obsa gochuun dirqama jechuu duuba. Obsi kun garteedha bakka sadii qoodama jedha. Obsi kun as-sabru ala al-adaa fiihi jenne sabriin kun garteedha as-sabru ala xaa'atillaahi jedha kun qaalima rabbii gochuu irratti obsuu barbaachisa. Nummaan irra isin ummaan irra barachuu jirru nanuuhiin barachuu jirru salaatu soomanuu jira duuba wanni kun hundi obsa feesifti obsaan rabbii kan kee kana gabbarta tunuuhu obsaa qabadhuu jechuu duuba ammallee asabru gartee maal jenne an mahaarimillaah jenne garteedhaa waan rabbiin haraam godhe irraa of qabdee obsite rabbi garteedhaa haqa namaan nyaatin jee naman ajjeesin jee garteedhaa hamtuun dalagin jee natti qindeessite nama biroo na waliin hin gabbarin jee duuba waan rabbi irraa si dhorgerraa dhorkamuun kunuu obsa feesifti. Obsitee waan Rabbi irraa si dhoorge irraa dhoorgamuudha qabdaa jedha. Ammallee sabru alaa aqdaarillaahidha jechu garteedhaa ammallee qadara Rabbiin sif fedhe takka Rabbumaatu fedhe jettee duuba wanni kana hundattuu obsuudha qabda. Obsi kun akkana qabataa jedhan duuba. Kanaafuu suuraa wal asrii keessatti akka ilaalle kana.

osoo Allahaani buusuu dhabaate maal hujjatan ragaa takka osoo buusuu baate alaa khalqihi uumaa isaati irratti illaa haadihi suura suuraa wal asrii tana malee osoo rabbiin suurama biroo qur'aana irraa buusuu baate lakafathum silaa uumaa rabbi uume tanaaf suuran maan wal asrii tun ni geetti jedhe jechuudha. Suuran tun waamee qabatama waan jabduu gartee amma as keessatti dubbanne kanaaf ragaa waan afran dubbanne kanaas taate. Gartee namni tokko rabbi beekee itti amanuu ergaa rabbii beekuu diin rabbii beekuu ammallee daawwaa gochuu ammaas garteedhaa itti dalaguu ammallee obsuu kan agarteedha asirratti dubbatame jechuudha. Kanaafi lawumaa anzalallahu osoo Allahan buusuu baate hujjatan ragaa takka calaa khalqihi uumaa isaati irratti illaa haadihi suurata suuraa tana malee lakafathum silaa suuran tunuuhu garteedhaa isaaniif geettii jee duuba. akkam jechuu jennaan sila suurama sana qur'aanuma guutuun hafee osoo buusuu baate rabbi suuraa biroo qur'aana biroo kanumatti nu gahe jechuu itti baane jennaan muraanni isaa lakki akkasii miti suuran tun garteedha laal gartee suuran tun muraanni isaadha garteedha suuran tun kaafiyatun lil khalqi garteedha haqa gartee ummata kanaaf ni geetti uuma rabbiitiif ni geetti jechuudha maal maa irratti diin rabbii qabachuu irratti diin rabbii qabatee namni kun diin rabbii kana qabatee itti amanee ittiin buluu keessatti ammallee dalagaa gaggaarii dalaguu keessatti daawwaa gochuu keessatti obsuu keessatti jechuu itti fedhe malee waleessa muraaduhu gartee anna haada suura kaafiyatu lil khalqi jechuu fi jamii shari'aa jechuu hin baanuu jedhan shari'aa rabbii kana cufa keessatti suura maantu ni geetti jechuu itti hin baanuu jechuu Kanaafuu suura ammaan tuni gartee waan rabbi uumeef ni geetti jechuu miti. Namni tokko garteedhaa obsa qabaate. Ammallee rabbi isaatiin bulee rabbi isaatiin bulaa jechuutti wal yaame. Haqa dalagee jechuu irratti ni geetti jechuu malee suura matanatu waa hundaaf gaha jechuu itti hin baanu jechuu shaafi'iin oguu akkana jedhu kana

Namni tokko waa dubbachuun dura wal amali dalaguun dura ammaas. Namni tokko ka'iitii waa dalage ka'ee waa dalaguu mana tokko ijaaruu garteedhaa salaatuu soomanuu hin dandaaha osoo waan san hin beekin. Kanaafuu qabla gartee al ilmu beekumsii qabla al qawli jecha dura. Wayuma jechuu da'awaa gochuun dura. ka'iitii akkatti akkana dalagi sooman salaati jechuun dura gartee beekumsa waan saniif qabdutu dursa jechu ati salaatuu akka itti salaatan beekuu qabda wal amali atummaanuu dalaguudha salaatuufuu akka itti salaattu beekuu qabda kanaafuu beekumsi qabla alqawli jecha dura wal amali gocha dura Da'awaa gochuun dura ofumaahuu waan san dalaguun dura waan san beekuutu dursa jechuu Bukhaariilleen dubbate. Kanaafuu ragaan maal je'ee kaahe Bukhaariin qawluhu ta'aalaa jecha Rabbii ol taheeti. Fa'alam kuno fa'alam beeki annahu sha'aniin laa ilaaha haqaan gabbaramaan hin jiru jechuu beekii jechu. Illa Allaahu Allaahaa male wastaghfir araara barbaadi lidambika dilii teetiif araara barbaadi jechuudhaani rabbuuhuu garteedhaa kunoo kana je'ee ragaa fidate fa'alam jechuudhaan eegalame fa'alam beeki dursi beekumsa maal beeyta annahu sha'aniin laa ilaa haqaan gabbaramaan hin jiru jechuu beeki illa allahu rabbiin malee wastaghfir lidambika eegasanii dilii teetiif moo araarama rabbii keerra barbaadii jedhe Kanaafuu durri maali? Beekumsa. Kunoo fabada ani eegale bilcilmi beekumsaan eegale. Rabbummaanu kunoo faclam jechuun eegale. Qabla alqawli jecha dura. Jecha garteedhaa naa araarami jedhu san dura. Ammallee walcamali dalaguudhaan dura. Istigfaarri kun garteedhaa waa mara san maraahuu qabataa je'an.

Kuno ilmiidhaani al-ilmu jennee dursi kanaan eegallee jechu. Kanaafuu wanni amma baranne kun garteedhaa sadeen duraa gartee al-ilmu beekumsi nu itti baannu sun ma'rifatullaahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu diin islaamii jenne sun garteedhaa waan namni jalqabatti du'ellee irraa gaafatamu. Rabbiin kee eenyu man rabbuka nabiyyiin kee eenyu ammallee wamaa diinuka diin kee eenyu jechuu irraa hi gaafatama gaafin tun ta dura namni irraa gaafatamu tanaafuu namni kana waan kana beekuu qaba waan kana beekee afaanin haffadee deemeef achitti jechuu hin dandahu ammoo itti dalaguudha qaba itti dalagu malee yoo isin dalagne garteedha deebii hin dandahu waan ta'eef jecha akkanaa jechuu inshaallah darsii keenya irraa gaabsinee sumatti yoo ilaalan bareedaadha